من مناڵێکی سێ ساڵان بووم کە دایکی خۆم لەدەستدا. لە عایلەیەکی هەژار و کەمدەرامەت لەدایک بووم و گەورە بووم و لە تەمەنێکی کەم و گەنجێتی و هەرزەکاریدا دەستم کرد بە کاری خراپە و بەدڕەوشتی، بەدڕەوشتیەکەم چی بوو، خوارنەوە بوو، دوورو کەوتنم بوو لە خوای گەورە. لام گرینگ نەبوو، بە شەو و ڕۆژ مەست و سەرخۆش بووم. دەهاتن نەسحەتیان دەکردم و ئامۆژگاریان دەکردم، بەڵام لام هیچ گرینگ نەبوو، لەسەر ئەو تاوان و خەراپەی خۆم بەردەوام بووم. وە هەروەها تەنیاییەکی بێشومارم هەڵبژاردبوو، ئەو تەنیایی خۆ زۆر زۆر لا گرنگتر بوو لە ناو تەنگەشە و کێشەی ناو کۆمەڵگا. تاوەکو ڕۆژێک لە ڕۆژان باوکم لە دوام دەگەڕا، هەڵبەتە ئەو دەمەش تەنیاییم هەڵبژاردبوو، لە چۆلەوانییەک دانیشتبووم و فکرم لە ژیانی خۆم دەکردەوە. باوکم هات بۆ لام و گوتی. کورە دەبەسە وازە و تەنیایی بینە کورە دەبەسە وازە و ئارەقە بینە والله حەیای منە دەبر لە هەموو جێیەکی ئەتوو زانێت چیە ئەمن ئەو تەنیایی خۆم بە هەزار قەڵە باڵغای ناو کۆمەلگای ناگۆرم ئۆزە لێم گەڕێ کورە دەبەسە وازە و خۆڕیاتێ بینە کورە دەبەسە دەبەسە والله دەر بە دەرت کردیمە ئەو ئێستا خانەکەشم لە قزڕۆی باشە دەی بچم یەک هەفتە لە دوخانیکێ بگەڕم ئەوە ئەوت ئەوم دەر بە دەربووم دەی

او هالا بکە لە خۆت حاشاوەتی لا ئەتو کوڕی من نی حاشاوەتی لا بەڵێ ژیانی من ئاوا بوو هەر ئەو تەنایی و تەنایی و تەنایەکەی خۆم زۆ زۆ لا پەسەندتر و لا باشتر بوو لەوەی بچمە ناو کۆمەڵگا و نزیک بووم لە کێشەکانی ناو کۆمەڵگا و بچمە ناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئاگام لە کێشە و مەشاکلەکانی ناو تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بێت هەتاوەکو وای لێهات کە شەوێک لە تەنیاییدا دانیشتم و بیرم لە لای ئەو ئەستێرە و مانگ و دروستکراوەکانی خوای گەورە بوو فکرم دەکردەوە کە ئایا ئەوانە چۆن دروست بوون ئینجا لە کۆتاییدا بۆم دەرکەوت کە خوایەک هەیە لە پشت ئەو دروستکراوانە. منیش هیدایەتم وەرگرت و وای لێهات کە بگەڕێمەوە لای خوای گەورە و ئیسلامم پێ ڕێیەکی ڕاست و دروست بێت. تا وای لێهات من، کە، خۆڵ بارین بە، باران بە، زەو خۆش بە و ناخۆش بە، داییم لە نوێژە فەرزەکان، فەزڵی خوای گەورە، لە مزگەوت ئامادە دەبووم. ئیتر وای لێهات بوو کە من یەکەو کەس بووم دەچم بۆ مزگەوت و وە هەروا کۆتا کەس بووم لە مزگەوت دەهاتمە دەر. ئیدی ئەوە ژیانی من بوو کە لە ماوەی هەژدە ساڵ تەمەنم چیم بەسەر برد و چیم بەسەر هات. هیوادارم کە ئەو هەڵەی من کردم ئێوەش نەیکەن. وە هەروەها یەک خراپەکاری ماوە کە من دەیکەم ئەویش تەنیا ئەو جگەرەیە نەگریسەیە کە هێقەم لە یەقەی ناکات و هێقەم بەرنادا ئەویش بە هیدایەتی خوای گەورە و بە فەزڵی خوای گەورە ئەویش تەرک دەکەم و ئەویش لەناو دەچێ و ئەویش نامێنێ ئەوە ژیانی من بوو هیوادارم ئەو خراپەکاریانەی کە من کردم ئێوە دوبارەی نەکەن و ئێوە نەیکەن. بۆیە لە کۆتاییدا دەڵێم